Sa i'n gwybod amdanoch chi, ond mae caws yn rhan pwysig iawn o 'Dolig yn Tŷ Ni. Dwi efo Elin, sef ein arbennig gwraig caws. Mae efo deli newydd sy'n newydd agor ym Mhontcanna yn Caerdydd, ond hefyd mae teulu Elin yn cynhyrchu caws jyst lawr y lôn yn Sir Fôn. Ia, 'na chdi, yn Rhydydelyn, ffarm cartra ni yn Rhoscefn Hir. Lyfli. So 'dan ni'n gneud caws ers 2008. A ma' 'da ni rhai ohonyn nhw fan hyn ymlaen. Oes, dwi 'di dod â llwyth o gaws iddo chdi Beca. Fantastic. So be' fyswn i'n licio gweld ar y bwr' caws diwrnod Dolig? Ie. Right, ma' ma' raid i fi bwyta rwbeth nawr. Ocê, lle ti isio cychwyn? Dwi 'di bod o flan y caws 'ma'n digon hir, ie. Right, pa un ddylswn i cychwyn efo? Dwi'n me'wl nawn ni gychwyn efo rhei yy sydd ddim mor gry', ella'r yr caws canna' sydd yn eitha tebyg i cheddar. Ti'n iawn? So, os nawn ni gychwyn fan hyn. Hwn wedi cael ei gynnyrchu yn Rhydydelyn yn arbennig ar gyfer ah, deli fi yn Gardydd. Bach yn hufennog hefyd. Yndi, yndi. Mae'n arbennig o dda ar gyfer y toddi. So os ydych chi okay. eisiau coginio fo, ia. Yeah. Efo chutney bach yeah, nice. Neu wneud rhyw rebit, hwnna sy'n ei ddefnyddio ar gyfer rebit. Ia. Lovely. Wedyn, Dwi'n meddwl, awn ni rwan at yr seiriol wyn. Ti'n licio caws gafr? Dwi yn. Okay. Dwi jyst ddim yn hoffi gallu blasu'r gafr yn y caws. Dwi'n gwybod beth ti'n meddwl. Dwi'n gwybod beth ti'n meddwl, ond mae'r caws yma dwi wedi ddewis, seiriol wyn, cael ei wneud gen Nigel yn cwt caws yn Sir Fôn. Um, Mae'n gaws calad gafr, yeah. dim yr caws meddal ti fel arfer yeah. yn gael ar y bwydlen. Um, felly, yn tria fo, yeah. dwi'n meddwl bod o yn arbennig o dda. Ac yn ddim fel wt ti'n ddeud yn gormod o flas gafr 'lly. Ie o na 'dych chi ddim yn arogli o gwbwl. Ie. Ma' hwn yn boblogaidd iawn yn y deli yn Gaerdydd. Mm ma' hwnna'n rili neis. Yndi. Rili ysgafn yn hufennog. Felly be' sy nesaf lan? Pa un sy mwy yy cryfaf nesaf ar y ddewis? Yym dwi meddwl nawn ni mlaen rŵan at y caws meddal. Iawn. So hwn oedd y caws cyntaf ddaru ni gychwyn gwneud ar y ffarm. So tebyg i bri camembert lle. Rogi fel traed fel bys y dad yn dweud, ond mae'n ffordd neis. Di, mae'n bwysig bod o hefyd, chael bod o wedi aeddfedu digon. Os da chi'n gweld yn y canol yma'n hyn, Mae hwn dipyn bach yn galad yn y canol, ond mi wneith o aeddfedu'r holl ffordd trwad erbyn diwedd. Mae hwnna'n must have, fel maen nhw'n ddeud, ar gyfer y bwrdd caws. Whoops, daisy. Dwi'n meddwl awn ni am yr un difygu. Iawn. Caws cennar sy'n gwneud y caws yma. Wedyn caerffili ydi o. O, oce. Sy wedi ei fygu. So caws eitha crumbly. Ie. Sy'n dod â um, texture gwahanol i'r bwr caws chi. Dych chi'n methu really blasu'r y mwg mm -hmm. ar y caws fel bod chi'n blasu chliroglu fe. A ni'n meddwl actually bod mynd i fod bach rhy gryf, ond dwi e ddim o gwbl. Dwi'n meddwl bod yn gryfach um, agosach at y tu allan. Os ti'n sylwi yeah. ar y lliw, ti'n gweld yr, yeah. yr lliw oren. Felly hwnna sydd wedi dod mewn cysylltiad hefo'r proses mygu mewn ffordd. Yeah. Lovely, really, really nice. Yr un glas? Ie. Yeah. Yr un olaf. Yr un olaf. A yw hwn hefyd o'ch farm chi? Yndi, Môn Las. Môn Las. Anglesey Blue. Um, so felly hwn, da ni wedi ennill y wobr trwy test a hefyd um, nath ni ennill y gwobr Supreme Champion yn y Royal wow. Welsh llynedd. Da iawn. Yym ia diolch yn fawr. Da iawn. Pan o'n i'n fach, o'n i arfer cysau caws glas. A fi'n meddwl beth oedd e, oedd just y glas just yn edrych fel bod e wedi pydru. Ia. T'od, fe- fel plentyn bach, chi just yn edrych arno fe a meddwl, ych a fi. Ond fi'n cofio cael e efo rhywbeth pan o'n i'n chydig bach yn hŷn, a ers 'ny fi bod yn obsessed, cos ma' fe just mo- ma' fe yn gryf. Yndi. Ond 'na be' fi'n hoffi. Lyfli, diolch yn fawr. Mm. Mae e'n gryf, ond mae fe'n... Dwi e ddim yn rhy hallt weithiau efo caws glas, maen nhw'n rhy hallt. Felly, ffefryn, fi'n mynd i bod yn predictable, sori, yn un glas. Yna ni, gret. Mm, mae pob un yn nhw'n flasus. A ges i surprise fi wedi hoffi'r un gafr siwr gymaint.